Qatt ħsibt dwar it-tmiem taż-żminijiet? Ipprepara għall-vjaġġ li se jħawwad il-fehmiet l-aktar profondi tiegħek. F'dan il-vidjo, se nkixfu veritajiet li ħafna jippreferu ma jarawx. Dak li se naqsmu miegħek issa jmur lil hinn minn dak li tisma' fil-priedki tal-Ħadd, hija viżjoni li se tagħmel anke lil dawk l-iktar skeptiċi jaħsbuha darbtejn. Se niskopru erba' sinjali mhux mistennija tal-miġja ta' Ġesli qed jiġru proprju issa. U l-aktar tal-għaġeb, Dak li se titgħallem jista' jibdel kompletament il-mod kif tara d-dinja f'sekondi. Ibqa' magħna u skopri dan il-misteru li ilu jħawwad ġenerazzjonijiet. Il-ktieb li se nesploraw huwa uniku, differenti minn kull ktieb ieħor li qatt rajt fuq l-ixkafef ta' xi librerija. L-istorja tal-Bibbja hija affaxxinanti, tibda bil-ħolqien tad-dinja u tispiċċa bit-tmiem tad-dinja. Hija narrattiva li tinkludi l-eżistenza kollha tal-bniedem, xi ħaġa li ma ssibx f'ebda ktieb ieħor ta' storja. Aħseb sew, ħadd ma kien hemm mill-bidu biex jirrakkonta kif beda kollox. Dan jagħmel impossibbli li tikteb b'ċertezza dwar il-bidu tad-dinja tagħna. Imma aħna, segwaċi ta' Kristu, għandna xi ħaġa speċjali, nafu kif kollox se jintemm. Dan huwa tassew straordinarju. Sidna Ġesma ma qalliħniex dwar il-futur biss biex jissodisfa l-kurżità tagħna. U għamel dan biex jippreparana sabiex ma ninqabdux sorpriżi u ma nifhmux ħażin is-sinjali taż-żminijiet. Għandna nkunu grati li Ġeż qasam magħna dak li ġej. Ħafna nies jistaqsu jekk qegħdinx ngħixu fl-aħħar taż-żminijiet. Imma l-verità hi li l-Bibbja titkellem dwar l-aħħar jiem, u ilna fihom għal elfejn sena. Dawn l-aħħar jiem bdew fil-Pentekoste, meta twettqet l-ewwel profezija. Kull ġenerazzjoni ta' nsara għandha tgħix bħalli kieku l-miġja tal-Mulej se sseħħ fi kwalunkwe ħin. Kont taf li l-Bibbja hija mimlija bi previżjonijiet? Hemm 735 profeziji mxerrda fuq kwart tal-paġni tagħha. U l-aktar impressjonanti, 596 minnhom diġà seħħew, eżatt kif qalulna l-Iskritturi. Dan ifisser li 81 perċentwali tal-profeziji Bibliki diġà twettqu. Uħud minnhom inkitbu ħafna qabel ma seħħew. M'hemmx bżonn ta' ħafna fidi biex temmen li tmien u s-dsatax-il perċentwali li fadal ukoll se jseħħu. Hux hekk? Il-Bibbja għamlet kull previżjoni b'korettezza sħiħa. Il-biċċa l-kbira ta' dawk li fadal jitkellmu dwar ir-ritorn ta' Ġes u dak li se jiġri wara. Hu kważi bħal jekk qed naslu għall-qofol ta' storja kbira. Probabbilment qed tistaqsi, kemm minn dawn il-previżjonijiet għad iridu jseħħu qabel ma Ġes jirritorna? Hemm madwar għoxrin, u qed nħarsu b'attenzjoni biex narawhom iseħħu. Ġes qalilna biex noqogħdu attenti u nitolbu. Imma x'għandna noqogħdu attenti għalihom eżattament? Mhux biex nibqgħu wieqfa nħarsu lejn is-sema nistennewh jidher fuq is-sħab. Huwa ried jgħid li għandna noqogħdu attenti għal dak li qed jiġri fid-dinja u nirrikonoxxu s-sinjali li tana. Dawn is-sinjali huma l-profeziji li qed naraw iseħħu. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-Kapitlu 24 ta' Mattew. Id-dixxipli staqsew lil Ġeż x'inhuma s-sinjali tal-miġja tiegħu. U tafu x'inhu l-isturdament? Ġest ta' tweġiba ċara u diretta. Nistgħu nirringrazzjaw lil Alla għal din il-kjarifika. Fil-ktieb tal-Apokalissi jagħti aktar dettalji, imma hawnhekk f'Mattew, Ġes jirriżumi l-prinċipali sinjali li se jiġru qabel il-miġja tiegħu. Immaġina x-xena, id-dixxipli jersqu lejn Ġes fil-privat, waqt li kien bilqiegħda fuq il-Muntanja tal-Olivi. Hija mument intimu, mimli bi stennija. Huma jistaqsu, Mgħallem, għidilna, meta se jiġru dawn l-affarijiet? U x'ser ikun is-sinjal tal-miġja tiegħek u tat-tmiem taż-żminijiet? Ġeż mbagħad jibda jwieġeb, u kliemu huwa importanti daqs kemm kien dak iż-żmien. U jgħid, Oqogħdu attenti biex ħadd ma jqarraq bikom. Ħafna jiġu f'ismi, jgħidu, Jien il-Kristu, u jqarrqu b'ħafna nies. Intom tisimgħu b'għajdut ta' gwerer u għajdut ta' gwerer, imma tibżgħux. Dawn l-affarijiet iridu jiġru, imma għadu mhux it-tmiem. Ġesì kompli b'twissija tiegħu, Pinġija stampa ħajja ta' x'għandu jiġi u nazzjoni um kontra ieħor, saltna kontra oħra. Se jkun hemm ġuħ u terremoti f'ħafna postijiet. Imma dan kollu jkun biss il-bidu tal-uġigħ. Huwa mbagħad jitkellem direttament mal-segwaċi tiegħu, jippreparahom għal żminijiet diffiċli, intom tkunu persegwitati u maqtula, u tkunu mibgħuda minn kull nazzjon minħabba fija. F'dak iż-żmien, ħafna jabbandunaw il-fidi, jittradixxu u jobogħdu lil xulxin, u ħafna profeti foloz jidhru u jqarrqu b'ħafna. Ġesm ma jbaxxix il-verità. Huwa jkompli, Minħabba l-multiplikazzjoni tal-ħażen, l-imħabba ta' ħafna tiksaħ. Imma min jissaporti sal-aħħar jiġi salvat. U din l-aħbar it-tajba tas-Saltna tkun ippritkata madwar id-dinja kollha bħala xhieda għall-ġnus kollha, u mbagħad jiġi t-tmiem. Imbagħad, Ġess jagħmel referenza għall-profeta Danjel u jġib quddiemna immaġni qawwija mit-Testment il-Qadim, meta taraw l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni, kif tkellem il-profeta Danjel, fil-post imqaddes, min jaqra jifhem. Allura dawk li jkunu fil-Lhudija jaħarbu għall-muntanji. Ġess mbagħad jagħti parir prattiku u juri l-kompassjoni tiegħu, Itolbu biex il-ħarba tagħkom ma sseħħx fix-xitwa jew is-Sibt. Għax imbagħad ikun hemm tribulazzjoni kbira, bħal qatt ma kien mill-bidu tad-dinja sal-lum, u lanqas ma jkun qatt. Ġeż, fil-ħniena infinita tiegħu, jagħtina tama qalb it-tribulazzjoni, kieku dawk il-jiem ma ġewx imqassra, ħadd ma kien jissaporti. Imma, minħabba l-magħżulin, dawk il-jiem jiġu mqassra. Dan jurina l-imħabba ta' Alla anke fl-aktar mumenti diffiċli. Imbagħad iwissi dwar il-perikli tad-diżappunt, Jekk xi ħadd jgħidilkom, 'Ara, hawn hu l-Kristu! jew 'Hemm hu, ma temmnux. Għax jidhru kristi foloz u profeti foloz li jagħmlu sinjali kbar u għeġubijiet biex, jekk ikun possibbli, iqarrqu anke l-magħżulin. Ġesì jrid li nkunu preparati u viġilanti. B'kliem li jredgħu fis-sekli, Ġesì ddeskrivi r-ritorn tiegħu. Bħalma l-beraq ħiereġ mil-Lvant u jidher fi Punent, hekk se tkun il-miġja tal-Iben tal-bniedem. Se jkun avveniment impossibbli li jinġabru, viżibbli għal kulħadd. Ġeż juża immaġni qawwija biex juri l-inevitabbiltà tal-miġja tiegħu, fejn ikun hemm katavru, hemm jinġabru l-vulturi. Bħalma l-vulturi jsibu l-pliża tagħhom inevitabbilment, Is-sinjali jippuntaw b'mod inekwivoku lejn il-miġja ta' Kristu. Il-Mulej mbagħad pinġi xena drammatika tal-avvenimenti kożmiċi li jakkumpanjaw ir-ritorn tiegħu, immedjatament wara t-tribulazzjoni ta' dawk il-jiem, ix-xemx tiddallam, u l-qamar ma jagħtix id-dawl tiegħu, l-istilel jaqgħu mis-sema, u l-poteri tas-sema jkunu mċaqalqa. Immaġinaw ix-xena, l-univers stess jirreaġixxi għar-ritorn tal-Ħallieq tiegħu. U fl-aħħar, il-mument li l-insara kollha jistennew, imbagħad jidher fis-sema s-sinjal tal-Iben tal-bniedem, u l-ġnus kollha tad-dinja jibku. Huma jaraw lill-Iben tal-bniedem ġej fis-sħab tas-sema, b'setgħa u glorja kbira. X'mument glorjuż ikun dan, ħbieb tiegħi! Issa, ejjew nirriflettu fuq dawn l-erba' sinjali li ġestana. L-ewwel sinjal huma d-diżastri dinjin, gwerer, ġuħ u terrimoti. Dawn l-affarijiet ilhom jiġru għal aktar minn elfejn sena, imma qed jiżdiedu. Aħna qed ngħixu dan l-ewwel sinjal, hux veru? Ġesì wissina, Oqogħdu attenti biex ħadd ma jqarrqukom. Hu jirrepeti dan bosta drabi, juri l-periklu tad-diżappunt ġewwa u barra l-Knisja. Krist u foloz jidhru, jieħdu vantaġġ mill-kaos biex jippreżentaw lilhom infushom bħala salvaturi. Imma m'għandniex nallarmaw ruħna. Ġess jgħid li dawn l-avvenimenti dolorużi mhumiex it-tmiem, imma l-bidu ta' xi ħaġa ġdida, bħall-uġigħ tal-ħlas ta' dinja ġdida. Meta nisimgħu aħbarjiet ta' diżastri, għandna niftakru li huma sinjali li xi ħaġa ġdida qed tfittex titwieled. Dan jibdel kompletament l-attitudni tagħna, hux hekk? Ma għandniex ninkwetaw jew nallarmaw ruħna kif jagħmel id-dinja. Naturalment, għandna kompassjoni għal dawk li qed ibatu u rridu ngħinuhom, imma fil-qlub tagħna, inżommu t-tama ħajja. It-tieni sinjal li Ġesj jagħtina mhuwiex fid-dinja, imma fil-Knisja stess. Hu jaqsamha fi tliet partijiet. L-ewwel, se jkun hemm persekuzzjoni, se nkunu mibgħuda mill-ġnus kollha minħabba Ġesj. Dan jista' jidher biża', imma ftakru fil-kliem ta' faraġ ta' Ġes' f'Ġwanni 16 il-33, Fid-dinja jkollkom tribulazzjonijiet, imma fittxu l-kuraġġ, jiena rbaħt id-dinja. It-tieni parti ta' dan is-sinjal hija t-tnaqqis fid-daqs tal-Knisja. L-imħabba ta' ħafna tinħela. Meta l-Knisja tkun taħt pressjoni, ħafna li kienu jgħidu li huma Kristjani jitilqu l-fidi. Huwa traġiku, imma Ġes' wissa biex inkunu lesti. Imma hemm sorpriża fit-tielet parti ta' dan is-sinjal, l-Evanġelju se jiġi pritkat lill-popli kollha. Immaġinaw dan! Knisja iżgħar, imma purifikata, se jkollha impatt akbar fid-dinja. Dan ifakkarna li Alla m'għandux bżonn numri kbar biex iwettaq il-ħsieb tiegħu, kif naraw fl-istorja ta' Gidjun fil-ktieb tal-Imħallfin. Ġeż jwissina dwar profeti foloz li jistgħu jidhru f'dan iż-żmien. Huma jgħidun kollox sew, dan mhux se jiġri. Imma l-parir ta' Ġesù huwa ċar, ibqgħu sħaħ sal-aħħar. Ftakru fil-kliem ta' Pawlu fi 2 u 2 Timotju kapitlu 4, versi 7 sa 8, Ġielt il-ġlieda t-tajba, spiċċajt il-korsa, ħadt il-fidi. Issa qed nistenna l-kuruna tal-ġustizzja. Għaliex għandu jkun hekk? Ġesù jispjega li l-qamħ u s-sikrana jikbru flimkien, u iktar ma joqorbu lejn il-maturità, iktar tiżdied it-tensjoni bejniethom. Bħala Kristjani, aħna differenti mid-dinja. Iċ-ċittadinanza tagħna hija fis-smewwiet, kif jgħid Filippin 23. Huwa minħabba din id-differenza li nistgħu niffaċċjaw mibegħda u persekuzzjoni, bħalma Ġes stess iffaċċja. Wasalna għat-tielet sinjal taż-żminijiet tat-tmiem li Ġes jiżvela lilna, l-ansjetà ta' Ġerusalemm. Dan is-sinjal huwa speċifiku ġeografikament, iċċentrat fil-Belt Qaddisa. Ġesj isemmi l-profeziji ta' Danjel, jitkellem dwar l-abominazzjoni tad-desolazzjoni. Immaġinaw miegħi, bniedem, mimli kburija u arroganza, jistabbilixxi ruħu fil-belt ta' Alla nnifisha. Huwa jiddikjara ruħu bħala Alla u jirrifjuta li jaċċetta kull awtorità 'l fuq minnu. Huwa tirann li l-wasla tiegħu jkollha konsegwenzi globali, imma li l-fokus tiegħu se jkun fuq Ġerusalemm, il-post qaddis. Dan ifakkarna fil-kliem ta' Pawlu f'It Minus Tnejn Tessaloniċi Kapitlu Tnejn, Versi Tlieta sa Erbgħa. tħallux lil ħadd iqarraq bikom b'xi mod. Qabel dak il-jum tiġi l-apostasija u, allura, jiġi rivelat il-bniedem tad-dnub, l-iben tal-perdizzjoni. Huwa jopponi u jitlaq kontra kollox li jissejjaħ Alla jew li huwa suġġett ta' qima, saħansitra joqgħod fis-santwarju ta' Alla, jipproklama li hu stess huwa Alla. U mbagħad, għeżież tiegħi, Ġesja tina r-raba' u l-aħħar sinjal tal-miġja tiegħu. Huwa jgħid li dan is-sinjal se jseħħ immedjatament wara t-tribulazzjoni f'Ġerusalemm. Meta naraw dan, inkunu nafu li l-miġja tiegħu hija ferm qrib. F'dan il-mument, ma jkunx hemm aktar riskju li nkunu mqarrqin minn profeti foloz jew messiji foloz. Kollox se jseħħ malajr. Jess jiddeskrivi xena impressjonanti, id-dawl naturali kollu se jintefa'. Ix-xemx se tiddallam, l-istilel se jaqgħu. Dan ifakkarna fil-kliem tal-profeta Isaija f'Isaija 34, 4, L-armata kollha tas-smewwiet se tinħall, is-smewwiet se jintreġġu bħall-iskroll, l-armata kollha tagħhom se taqa' bħal weraq nixfa tad-dwieli, bħal frott niexef tas-siġra tat-tin. Liema immaġni qawwija! Immaġinaw ix-xena, id-dawl naturali jisparixxi, u jħalli biss id-dawl artifiċjali biex idawwal l-art, in-nies ikunu konfużi, jistaqsu x'inhu qed jiġri. Iżda aħna, li qegħdin attenti għas-sinjali, inkunu nafu eżattament x'ifisser dan. Qisu Alla jkun qed jitfi d-dwal tas-sema biex iħejji l-palk għal avveniment kbir, ir-ritorn glorjuż tal-Ibnu. U mbagħad, f'daqqa t'għajn, Ġess jerġa' jiġi fuq is-sħab. Ftakru fil-kliem tal-Minus Waħda Tessalonikin Kapitlu erbgħa, versi sittax-il sa sbatax-il, Għax il-Mulej innifsu, meta jingħata l-kmand, bil-leħen tal-arkanġlu u bit-trumbetta ta' Alla, jinżel mis-sema, U l-mejtin fi Kristu jqumu l-ewwel. Wara dan, aħna li nkunu ħajjin u nkunu baqalna, niġu meħudin flimkien magħhom fis-sħab, biex niltaqgħu mal-Mulej fl-arja. U hekk inkunu dejjem mal-Mulej. Aħna ma niltaqgħux miegħu f'ebda stadium terrestri, għax ma hemmx post fuq l-art kbir biżżejjed biex jakkomoda lil dawk kollha li jsegwu. Aħna niltaqgħu miegħu fl-arja. X'perspettiva sabiħa, mhux hekk? Ġeż mbagħad jagħtina lezzjoni sempliċi billi juża t-tim bħala eżempju. U jgħid, Tgħallmu din il-lezzjoni mit-tim, meta l-fergħat tagħha jsiru rotob u l-weraq tagħha joħorġu, tafu li s-sajf hu qrib. Bl-istess mod, meta naraw dawn is-sinjali kollha jiġru, inkunu nafu li l-miġja ta' Ġeż qiegħda fil-bieb. Din mhix allegorija kumplikata. Hija analogija sempliċi u diretta kif Ġeż spiss kien juża fit-tagħlim tiegħu. Kif nagħrfu l-wasla tas-sajf mill-bidliet fit-tim, hekk nagħrfu l-qrubija tal-miġja ta' Ġeż mis-sinjali li tana. Wasalna fl-aħħar ta' vjaġġ ieħor ta' għarfien, iżda għad fadal ħafna iktar x'niskopru fl-Iskrittura. Nistiedinkom biex tkomplu tistudjaw, titolbu u tieqfu fuq il-għassa. Żommu l-lampi tagħkom mixgħula, bħall-verġni għaqlija fil-parabbola ta' Ġeż. Kun lesti, għax l-għarus jista' jiġi f'kull ħin. Li l-grazzja tal-Mulej Ġes Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-komunjoni tal-Ispirtu s-Santu jkunu ma' kulħadd. Sal-laqgħa tagħna li jmiss.